تر لە بابەتی ترێژە ئایلەند، دوورگەی گەنجینە، لەگەڵتان دەبم بۆ ڕوونکردنەوەی چەند بابەتێک لە خوێندنەوەی ئەدەبی. خوێندکاران زنجیرەی یەکەم لە بابەتی ترێژە ئایلەند، دوورگەی گەنجینە، لە کتێبی قوتابی لاپەڕە شەست و حەوت ئاماژەی پێکردووە. ئا لێرەدا من ئەم تێکستەم وەرگێڕاوتە سەر زمانی کوردی بە شێوەیەکی پوخت و ئاسان و بە هەمان شێوە ئالێرەدا بابەتە گرنگەکان هایلایت کردووە ئەی خوێنمەوە بۆتان و لە خلالی خوێندنەوەدا تەرجمەیەکی زارەکیتان بۆ ئەەکەم

کە سندوقە دەریاییەکەی لە دوای خۆی دابوو لە سەر عارەبانەیەکی دەستی He was strong heavy man with long hair and old blue coat ئەو پیاوێکی بەهێز بوو و پیاوێکی بەخۆ بوو یاخود کەمێک قەڵەو بوو و کە قژێکی درێژ و بلوزێکی یاخود کۆچ

یاخود برینێکی گەورە شوێن برینێکی گەورە لەسەر یەکێک لە ڕوومەتەکانی هەبوو کە بەهۆی شمشێرەوە دروست ببوو کەواتە هەر بە خوێندنەوەی ئەم دوو سێرتێڕە ئێمە بۆمان دەرەکەوێت کە ئەم کابرایە کەسایەتێکی مەترسیداری هەبووە He knocked on the inn door and when my father opened the door called roughly for a glass, a glass of rum ئەو دای لە دەرگای میوانخانەکە کاتێک کە باوکم دەرگاکەی کردەوە ئەو هاواری یاخود بانگی کرد بۆ پێکێک شەراب کەواتە شەراب یەکێکە لەو خواردنانەی کە یاخو خواردنەوانەی کە کاپتن حەزی لێ بووە This is a pleasant quiet bay for an inn he said and looked slowly round him and the cliffs An Hour Inn ئەمە شوێنێکی خۆشە بۆ میوانخانە یاخود نۆکەندێکی خۆش و هێمنە بۆ میوانخانە ئەو بە هێواشی تەماشایەکی ئەو چوار دەورەی کرد و تەماشایەکی قەت پاڵەکەی کرد و تەماشایەکی میوانخانەکەی کرد هی میت He cried to the man with the handcart هاواری لە ئەو کابرایە کرد یاخود ئەو حەماڵە کرد کە عەرەبانەکەی پێیە هێی هاوڕێ Help me to get my chest inside هاوکاریم کە تاوەکو سندوقەکەم بەرمە ژوورەوە He continue ئەو بەردەوام بوو Ram and simple food is what I want شەراب و خواردنێکی سادە ئەو شتەیە کە من ئەمەوێ

for all gold coins in front of him ئەو دیارە ئالێرەیان قساناکە و دواتریش دیارە ئەوان نایناسن لەبەر ئەوە تۆزێ بە شێوەیەک سیرەکەن و ئەمیش لە ئەنجامدا بە تەماشاکردنێکی کەمێک تۆڕەبوون سەی جیم و باوکێکا و دواتر ئەڵێ ئەزانم کە ئێوە چیتانەوێ سێ بۆ چوار دڵە دراوی ئاڵتونی فڕێ ئەداتە بەردەمی یەعنی بەم شێوە یەعنی هەڵسوکەوتێکی کەمێ نەشیاو ئالێرە ئەو وێنەی هێناوە کە جیم و کاپچن یاخود یەکەم دەستپێکی چیرۆکەکەمان یاخود هاتنی کاپچن بۆ میوانخانەی ئەدمیراڵ بێن بۆ پیشانەدا ئۆڵ دەی هی وۆز ئەراوند دە بەی ئۆر ئەپ ئۆن دە کلیف ویز هیز تلیسکۆپ کەواتە ئەڵێ هەموو ڕۆژەکە ئەم کابرایە لە چواردەوری یاخود خەریکی گەڕان بوو بە ئەو نۆکەندەدا یاخود لەسەر گرد و قەدپاڵەکانی ئەو شوێنە بوو بە تەلیسکۆپەکەیەوە کەواتە ئەلێرە بابەتێکی شتێکی تر هەریەکە لە کارەکتەرەکان هەرێکی و شتێکیان پێ یا شتێکیان لا خۆشەویستە بۆ نمونە کارەکتەری کاپتن هەمیشە تلسکۆبێکی پێیە کە بۆ هەموو شوێنێک لەگەڵ خۆی ئەیبا All evening he sat in the inn by the fire drinking drinking rum ئێوارانیش ئەم کابرایە لای ئاگردانەکە لە میوانخانەکە دا ئەنیشت و خەریکی شەراب خواردنەوە بوو Mostly he didn't speak

چوار پێنسم بداتێ هەموو مانگێک ئەگەر من چاودێری کەم یاخود تۆزێ تەرکیزم هەبێ لەسەر کەسایەتیەک یاخود کارەکتەرێکی چیرۆکەکە کە لاقێکی هەیە خاوەنی یەک لاقە The captain often drunk too much ram and sang old wild sea songs ئەم کابرایە هەمیشە شەرابێکی سۆری ئەخواردەوە گۆرانیە دەریاییە ناخۆشەکانی ئەوت یاخود کۆنەکانی ئەوت Then he used to hit his hands down on the table for silence before telling his frightening stories of the sea ئەم کابرایە عادەتی کردبوو پێش ئەوەی کە چیرۆکەکانی بگێڕێتەوە ئەیکێشایە بان مێزەکەیە بۆ ئەوەی خەڵکی بێدەنگ بە بێدەنگ کا یاخود ئەو دەریاوانانەی تر ئەو خەڵکانی تر لە میوانخانەکان بێدەنگ بن بۆ ئەوەی ئەم بەسەرهات و چیرۆکی خۆی بگێڕێتەوە The way about hanging storms at sea and terrible crimes During the months that the old Celia stayed with us my father became very ill چیرۆکەکانی دەربارەی هەڵواسین، ئیدامکردن، دەربارەی زریانەکانی دەریا، دەربارەی تاوانە مەترسیدارەکان بوون. لە ماوەی ئەو چەند مانگەی کە کاپتن لەگەڵ ئێمە مایەوە

یانی کەسێکی زیرەک بووە و کەسێکی قەشەنگ چۆڵی قۆز بووە لە هەمان ژوور دانیشت کە ئەم مشتریە سڵکنە قورسە یام دەریاوانە بەخۆی لێبوو و دواتر ئەم کابرایە دەستی کرد بە گۆرانەکانی ئەمەش یەکێکە کۆپلەیەکە لە ئەو گۆرانی کە دەلێ 15 men on the dead man's chest

یەعنی خواردنەوە شەراب خواردن و شەیتان شتی زۆری کرد بۆ ئەوەی کە مایەوە دواتر ئەڵێ هەو یۆ یۆ ئەنە بەتڵەڤرام ئەلێرە ئاماژە بە پانزە پیاوەکە دیارە پانزە پیاو لەسەر ئەم سندوقی پیاوە مردووە کە مەبەستی کاپتن فلینتە شەڕیانە و دواتر هەر لەسەر ئەم سندوق و پارە و گەنجینەیە زۆریان تووشی سەرگەردانی و لەناوچوون دەبن Later on he banged his hands on the table which we all knew was a call for silence

ئەمە جۆرێکە هەڕەشە کە دکتۆر لیڤسی لە کاپتنی ئەکا A few uncomfortable moments passed until the captain finally put that knife in his pocket and sat down heavily چەند ساتێکی ناخۆش تێپەڕی تاوەکو ئەوەی کە کاپتن لە کۆتاییدا چەقۆکەی خستەوە باخەڵی و بە شێوەیەکی ناخۆش یاخود چۆنەڵێ میزاجی کە تەواو نەبوو دانیشت خوێندکاران ئێستا دەڕۆینە سەر خوێندنەوە و دیاریکردنی بەشی دووەمی سێکشنی دووەمی ئیپسۆدی یەکەم بلاک دۆک سەگە ڕەشەکە سەگە ڕەشەکە ئا لێرە مەبەست لێی کارەکتەرێکە لە کارەکتەرەکان بەڵام بە کارەکتەرێکی سەرەکی هەژمار ناکرێت It was early on January morning while the captain was out at the beach with his telescope that the indoor opened and a man stepped in

شمشێرێکی بەستبوو لە قایشەکەی و پێستی دەموچاوی ناشرین بوو و دوو پەنجەشی لە دەستی چەپی پەڕی بوون He sat down at the table then called me closer ئەو دانیشت لەسەر مێزەکە و دواتر بانگی لە من کرد کە نزیک بمەوە Is this He a table for my mates Bell He asked a strange look on his face بە شێوەیەکی سیر یاخود سەرنج ڕاکێش پرسیارێکی لێکردم وتی ئایا ئەمە مێزی هاوڕەکەی منە کە ناوی بێڵە

ئەڵێ ئایا ئەم کابرایە بڕاویەک هەیە لەسەر یەکێک لە ڕوخسارەکانی یاخود لەسەر یەکێک لە گۆناکانی دواتر زۆر جەو دەبێ کاتێک کە سەرخۆش دەبێ یاخود کە دەخواتەوە ئایا ئەو لێرەیە I told him he was out

him take out his sword ئەو منی شاردەوە لە پشت دەرگاکەوە و من زۆر شپرزە بووم کاتێک کە بینیم ئەو وا شمشێرەکەی دەردەهێنێ At last the captain came in and walked towards his breakfast table لە کۆتاییە کاپتن هات و هاتە ژوورەوە و بە ئاراستەی مێزی نانی بەیانیەکەی هەنگاوی دەنا Bell said the stranger, the captain turned to face us, his face turned white بانگی کرد ئەم کابرا غەریبەیە وتی کاپتن دواتر کاپتن ڕووی کردە ئێمە و دواتریش ئەم کابرایە یاخود کاپتن ڕەنگی دەموچاوی سپی هەڵگەڕا کام بەڵ یونۆمی

Ah, we have seen some times together since I lost two fingers He said, holding up his hands دەستی بەرز کردەوە وتی ئا سەگە ڕەشم هاوڕێی دێرینی خۆت کە ماوەیەکی زۆرە ئێمە یەکتریمان نەبینیەوە لەو کاتێک کە ئەم دوو پەنجەیەم لە دەستدا یاخود ئەم دوو پەنجەیەم قرتا

بینیم کە هەردووکیان شمشێریان پێیە شمشێریان بەدەستەوەی و دواتر بینیم کە بلاک دۆک چۆنەڵێشانی لە خوێن هاتووە بات بلاک دۆک وەس فاستر دان دە کاپتن ئەن هی وسۆن ئاوسایز ئەن ئۆڤەر دە ویل بەڵام بلاک دۆک خێراکتر بوو لە کاپتن هەر زوو بە خێرایی گەشتە دەرەوەی میوانخانەکە و توانی بگاتە سەر گردۆڵکەکە

شەراب ئەو دووبارەیە کردەوە ئینجا دواتر وتی من پێویستە لێرە ڕاکەم یاخود لێستە لێرە دوورکەومەوە I run to get the ram while I was in the next room I heard a crash کاتێک کە من چووم بۆ هێنانی شەرابەکە لە ژوورەکەی تر بووم گوێم لە شڵپەیەک یاخود پیاکێشانێک بوو ئاران ئین ئەن فاون هەم لاین ئۆن فلۆر من ڕام کرد و بینیم کە ئەو لەسەر زەویەکە کەوتووە The captain was breathing very loud and hard ئەو زۆر بە دەنگ بە ژاوەژاو و بە سەختی هەناسەی ئەدا His eyes were closed and his face was a horrible color چاوەکانی داخست بوون و ڕەنگی دەموچاویشی تێکچبوو My mother had now come downstairs but we didn't know what to do دایکم هاتە خوارەوە و ئێمە نەماندا زانی چی بکەین At that moment دکتۆر لیڤزی came in and on his way to see my father لەو کاتەدا دکتۆر لیڤسی هات کە لەسەر ڕێگا بوو بۆ سەردانی کردنی یاخود هاتبوو بۆ دیدەنی باوکم هەروەک وتم باوکی نەخۆش کەوتووە

قۆڵی کاپتن بینی They read Harry's luck، A fair wind and Billy Bones ئەم وشانە نووسرابوو، ئەمە بەختە، شنەبا، Billy Bones ئەم سێ کەلیمەیە لەسەر قۆڵی تاتۆ کرابوو.

تۆ پێکێک بخۆیتەوە ناتکوژێ بەڵام ئەگەر پێکێک بخۆیتەوە و پێکێکی تر و دواتر هەر نەوەستی لە شەراب نۆشین you will die تۆ دەمری Come on now I will help you to your bed ئێستا وەرە و با هاوکاریت کەم بۆ سەر جێگاکەت

لەسەر جێگا بمێنێتەوە یاخود پشوویەک بدا بۆ ماوەی هەفتەیەک That's the best things for him and you but another stroke would finish him off ئەمە باشترین شتە بۆ ئەو کە بیکە ینی ئارام بکرێ و ئەم هەفتەیە ئیسراحەت بکە ئەگەر وانەکە ئەو کاتە سەکتەیەکی تر یاخود نۆرەیەکی تر ئەم کابرایە کۆتایی پێ دەهێنێ. خوێندکارانی ئەزیز ئێستا دەڕۆینە سەر خوێندنەوە و دیاریکردنی مەقتەعی سێیەم لە زنجیرەی یەکەم The Black Spot خاڵە ڕەشەکە یاخود ئینزارە ڕەشەکە At about midday I went to see the captain. He seemed both weak and excited.

منیش وتم دکتۆر کە ناوی دکتۆرم هێنا He started to swear ئەو جمێنی دا و دواتر وتی ئەم دکتۆرە چی لە ژیانی دەریا ئەزانێ من لەسەر شەراب ژیاوم ئێستا پێت دەڵێم دکتۆر خۆی وتی کە پێکێک یا گڵاسێک شەراب هیچ زەرەر یا هیچ ئازارێکی نییە بۆ من ئێستا جنێیەکی ئاڵتونیت ئەدەمێ جنێی جۆرێک پارەی ئەستەرلینیە

ڕەد فعلێ بێ ئەڵێ من تەنها ئەوەندەمان ئەوێ کە حەقی خۆمانە ئینجا دواتر شتێکی تر ئەڵێ ئەڵێ کە کاپتن خاو بوو لە پارەدان ینی بە شێوێ لە شێوەکان کەسایەتێکی ڕەزیلی هەبوو دواترڵێ تەنها یەک گلاس بۆ دێن و زیاترت بۆ ناهێنم when I brought it to him he took it quickly and drink it down

بەهەمان شێوە مایەوە و ماوەیەک بێدەنگ بووم. جیم he said after a time پاش کاتێک وتی جیم It's my chest they want ئەوە ئەو سندوقەیە کە ئەیانەوێ If I can get away you go well yes you go to doctor ئەگەر من نەمتوانی لێرە دوورکەومەوە تۆ بڕۆ

بەڵام تۆ بە دکتۆر مەڵێ تاوەکو ئەوەی کە ئینزارە ڕەشەکەم پێ دەگا Unless you see the black dog ئۆخ یاخود جارێکی تر بلاک دۆک سەگە ڕەش دەبینیتەوە یاخود the old سەیلە the سەیلە with one leg یاخود ئەو دەریاوانەی کە یەک لاقی هەیە کەواتە ئالێرە

کاتێک کە ئەو ئینزارە ئەکرێم و یاخود جارێکی تر کارەکتەری کەسایەتی سەگەڕەش ئەبینی یاخود کارەکتەری دەریاوانە یەکلاخەکە ئەبینی کەواتە ئەمانە ڕۆڵێکیان هەیە لە چیرۆکەکەیا کە بەدوای کاپتن کەوتوون یانی نهێنیەکان ئەوانیش پێی ئەزانن کە ئەو نهێنیە چیە.

وا دەرئەکەوت کە لەسەر مێزەکە دانیشتووە شمشێرەکەی لەسەر مێزەکە داناوە وا دەرەکەوت کە گۆرانیە کانی دەریای وتبێ but he was very weak and seemed to be getting worth not better بەڵام وا دەرەکەوت کە لاواستر بوو بێ و خراپتر بوو بێ نەک باشتر several days later

گۆپالێ یا گۆچانێکی پێ بوو هاوکاری بوو لە ڕۆشتن He wear a cloth over his eyes and nose and bent over ئە لێرە وەسفێکە ئەلێ ئەم کابرایە پارچە قوماشێکی بە چاویا دابوو بۆ ئەوەی نەناسرێ و بەسەر لوتیا دابوو و دواتریش چەمی بوویەوە ینی کابراایکی کەمێک قەمبور بوو I had never seen in my life

ئایا پیاو باشێک نییە کە بزانێ ئەم پیاوە کوێرە داماوە لە کوێیە You are the Admiral Bembo I replied منیش وەڵام من دایەوە بەڵێ تۆ لە میوانخانەی ئەدمیراڵ بمبۆی Give me your hand young friend lead me in he said ئەو وتی دەی کوڕی باش دەستم بگرە و بمبەرە ژوورەوە

بمبە بۆ لای کاپتن Sir I said I can't the captain is not what he used to be he he's he sees with his words ready موتم ناتوانم چونکە کاپتن وەزعی باش نییە لەبەر ئەوە ئەو دانیشت کە و شمشێرەکەیشی دانا و یاخود شمشێرەکەی ڕاکێشا و ئامادەی کرد

ئەو دەنگە یاخود ئەو هەڕەشەکردنە ناخۆشترین هەڕەشەکردن بوو یاخود دەنگ بوو کە تا ئێستا بیستمیەتم I was so frightened من زۆر ترسام and I lead him into the room where the captain was sitting و من بڕێ بەدێی ئەوم کرد بۆ ئەو ژوورەی کە کاپتن لی دانیشتووە We both did what we were told

ناو بەیڵ سید وە یو ئا سێدمان پیاوە کوێرەکە وتی بەیڵ لەو شوێنە دانیشتووی دابنیشە یاخود مەجوڵێ هۆڵ ئاوت یۆر لەفت هاند بۆی تەیک هیس لەفت هاند ئەند برینگت نیەر مای هاند وتی دەستت دەربێنە و کوڕە

Face onto the floor دواتر بە دەستی لە گردنینا یاخود لە ملینا و دواتر بە دەنگێکی سیر کەوتە سەر بە ڕووە کەوتە سەر زەویەکە I shouted to my mother but it was too late هاوارم لە دایکم کرد بەڵام ئەوە درەنگ بوو The captain was dead کاپتن گیانی سپارد خوێندکاران ئەوەی کە لە ئەم سێ سێکشنەیا خوێنمانەوە بەو شێوەی کە من خوێنمەوە تۆش هەوڵدە چەند جارێک بیخوێنەوە لانی کەم تێکستەکە بە ئینگلیزی بخوێنەوە و دواتریش هەوڵدە لە مانای ئەو ڤوکابولاریانەی کە نایزانی ئەو شانەی کە نایزانی لی تێبگەی و دواتر ئەو بابەتانەی کە من دیاریم کردووە بۆت هایلایتم کرد ئەوانە ئەکرێنە بابەتی پرسیار ئێستا بۆ ئاشنابوون بەوەی کە تۆ چۆن ئەم بابەتە بخوێنی پێویستە پرسیارە وزارەکان حلکەی پرسیارە وزارەکان هەروەکو وتم بابەتێکی ترە کە تێگەشتنی تۆ زیاتر ئەکات لە خوێندنەوەی چیرۆکەکە و فێری ئەوەت ئەک ئایا چی بابەتێک گرنگە لە چیرۆکەکەدا بۆ ئەوی ببێتە پرسیار من لە کۆرسبووکەکەدا هەموو پرسیارە وزارەکان لە ساڵی 2014ەوە تا 2000 بیست و سێ یاخود تا دوو هەزار و بیست و چوار کە خلالی دە ساڵ ئەکا ئا ئامادەم کردووە بۆ تۆ کە ئەمە شتێکی گرنگە بۆ ئەوی تۆ ئا بتانی مەفهومی پرسیارەکان تێبگەی هیوادارم کە تۆ هەموو پرسیارەکانی حەلکەی و من ئا لێرا چەند نموونەیەکی ئەوەی کە تۆ چۆن پرسیارەکان حەلکەی یا هەوڵدەی وەڵامی ئێ دروست بدۆزیتەوە بۆ پرسیارەکان لەگەڵتا ئەبم و ئاشناتی ئەکەم ئیوادارم تۆ بۆ باقی پرسیارەکانی تر خۆت ئەم تەکنیکە بەکار بهێنی بەکالۆرێت Questions 2022-2023 ئەمە هەندێک پرسیارە هێنامە لە ساڵی 2020 تا 23 یانی خلالی سێ سێ ساڵ یاخود نۆ ئەسیلە. گرنگترین شت ئەوە یار وەکو وتم کاتێک کە تۆ چیرۆکە خوێنیتەوە بزانی ئەم بابەتە لە چی ئیپسۆدێکە هاتووە ئەوی ژەر وەکو وتم بەوە ئەبێ کە تۆ پێشووتر تێکس بووکەکەت خوێندبێتەوە which of the following is true about Captain Bill کەواتە ئالێرا کیوەردی پرسیارەکە یاخود وشەی کە سەرەکی پرسیارەکە ئەڵێ کام لەم

کەواتە هەموو ئەم ئۆپشنانەی کە دایەتی ڕاستن دەربارەی کەسایەتی کاپتن بیڵ کە لە زنجیرەی یەکەما خوێندمان کەواتە وەڵامی دروست all of them هەموو ئەمانە وەڵامی دروستن

چەتەکان ئینزارە ڕەشەکەم پێ ئەدەن جیم سی دا بلاک دۆک ئەگەین یاخود بلاک دۆک ببینێتەوە دووبارە جیم سیس دە سیلرس وذ وان لەک جیم کەسایەتی دەریاوانە یەک لاقەکە ببینێ هەموو ئەمانە all of them all of them وەڵامێکی دروستە چکە هەم ئەم سێشتەی هەرسێکی ئاماژە پێکرد لە

وەعدی بە جیم دا کە هەموو مانگێک بیداتێ. لە پێناوی چی؟ لە پێناوی ئەوەی کە وریا بێت، چاوکراوە بێت دەربارەی یەکێک لەم حاڵەتانە، بلاک دۆگ، ئە سیمان ویز وەن لێگ، کاپتن سمۆڵێت، دکتۆر لیڤسی. تەبعەن کاپتن سمۆڵێت و دکتۆر لیڤیسی، ئەمە هاوڕێی جیمن، و بلاک دۆگ چەتەیەکی دەریایە، بەڵام جیم کاپتن پارەی بۆ ئەمە پێ نەدا، بەڵام وتی، A seaman with one leg، ئەو دەریاوانەی کە یەک لاقی هەیە. پرسیاری چوارەم، Captain Bell was flint، بۆشایی، but his right hand was ئا لێرە باسی دوو کارەکتەرمان بۆ کە کارەکتەری ئیزرائیل هاند کە یەکێکە لە کارەکتەرە لاوەکیەکان کە لە چیرۆکانی داهاتووە ئەیخوێنین ئەم پرسیارە بۆ ئەوە هێناومە ئەوە نییە بڵێ پرسیارەکان تەنها بۆ نەهار سێکشنێک یاخود هەر ئیپسۆدێک تەنها لەگەڵ خۆیا پرسیار دێتەوە ئەنێ جار ڕەنگە پرسیارەکان تێکەڵ بکرێ بۆ نە بابەتێک لە ئیپسۆدی یەکەما خوێندوتە و بابەتێک لە ئیپسۆدی چوارما خوێندوتە بەڵام ئەکرێ ڕەتی کاتە یەکەوە و پرسیاری لێ دروست بکات بەڵام هەروەکوتم تۆ لە بیری مەکە کە خوێندنەوەی تێکستەکە گرنگترین شتە بۆ تێگەشتن لە پرسیارەکان ئەوکەی کەواتە کاپتن بیل

تەوان ئەو وەڵامی ڕاستەکەی بەڵام ئەمانەی تریش تەماشاکە ینی کاتێک کە تۆ پرسیارێ لەکرێ یا پرسیارەکان بۆ دێتەوە ئەوە نییە بڵێ وشەی خارجی ئەهێنێتەوە هەر وشەی ناو تێکست بووکەکەی خۆتە کە ئەگەر تۆ تۆزێ ورد نەبی لە خوێندنەوەی ڕەنگە تووشی سەر لە شێوانت بکات ئەبێت تۆ هۆکارەکان دیاریکەیت گرنگترین شت هەروەکوتم بۆ منە لە مردنی کاپتن ئەوە بوو کە بە گوێی دکتۆر لیڤسی نەکرد و بەردەوام بوو لە سەر شەراب خواردن و شەرابی زۆر ئەخواردەوە بە هۆی شەڕەکەکە شەڕەکانی لەگەڵ پیو یاخود لەگەڵ بلاک دۆک یاخود ئەو شتانی تر نەبوو خوێنکاران بەم شێوەیە هاتمە کۆتایی ئیپسۆدی یەکەم دایم کە تۆ ئیپسۆدێکت خوێندەوە هەوڵدە نوختە سەرەکیەکان بە بیری خۆت بکەیتەوە بۆ منە لەم ئیپسۆدەیە تۆ چیت خوێند یاخود چی بابەتێک گرنگ بوو طبعاان لەم چیرۆکەیە لە ئیپسۆدی یەکەمە هەروەکو وتم ئیپسۆدێکی گرنگە کە ساڵانە لە هەر دەورێکە بای دوو دەرەجەی لێ دێتەوە یعنی ئەم سێ سێکشنەی کە ئێمە خوێنمان بای دوو دەرەجەی لێ تێدەوە و لە هەموو ئەم سێکشنانەیە هەمووی هەرگرنگ نییە ئەو بابەتانەی کە دیاریمان کرد دەکرێنە پرسیاری وزاری بەڵام خۆشە و گرنگە بۆ تۆ کە دایم پێداچوونەوەیەکی سەریعی خۆت بکەیت شتەکان بە یادی خۆت بخەیتەوە بۆ نمونە ئەو ساتەی کە کاپتن دێ بۆ ئەدمیراڵ بێنبۆ چۆنە کەسایەتی کاپتن هاودەس هی لوک لایک کەسایەتێکی چۆن چۆنی هەیە بۆ منە لە ڕووی ڕوخسار و شکل و شێوەوە چۆنە لە ڕووی تەعاملەوە چۆنە ئەو نهێنی کە کاپچن لەگەڵ خۆیان هەڵی گردووە ئەو کەسانە کێن کە دێن بۆ دەریا بۆ میوانخانەکە بۆچی بە دوای کاپتنەوەن و دواتر دوو کەسایەتی تر لە چیرۆکەکە ئاشنای بووین کەسایەتی بلاک دۆک شکڵ و شێوەی چۆنە چی نوقسانیەکی هەیە و کەسایەتی بڵایندمان پیاوە کوێرەکە کە ناوی پیوە لە زنجیرەکانی داهاتوو ناوی ئاشنا ئەبین و دواتر هەروەکوتم بۆچی هەریەکە لە ئەم کارەکتەرانە هەرێکی نوقسانیەکیان هەیە کاپتن شوختێک بەسەر ڕوخساریەتی بلاک دۆک دوو پەنجەی دەستی چەپی پەڕیوە بڵایندمان پیاوێکی کوێرە ئەمانە گشتی ئەبێتە بابەتی پرسیار لە بابەتی وزاریە و دواتریش بۆ منە لە چیرۆکی یەکەما چیتر چی ڕووداوێکی تر ڕوویدا کە کاریگەری لەسەر ژیانی جیم ئەبێ مردنی باوکی ئەمەش کاریگەری لەسەر جیم ئەبێ و مردنی کاپتن بە هەمان شێوە کاریگەری لەسەر جیم دائەنێ و و دواتر ئەمانە وا ئەکەن کە چەند ڕووداوێکی تر یاخود ئەم ڕووداوانە چەند وەکو زنجیرە چەند شتێکی تر بە دوای خۆیانە ئەهێنن کە لە چیرۆکەکانی داهاتوودا گوێبیستی ئەبن و ئاشنای دەبن